khensa ngopfu leyi channel ya matimba Emmanuel Maleku YouTube channel kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana um ni la ku vulavula hi leyi mafurha ya gezi or transformer oil xana transformer oil ya tirha na or transformer oil a yi tirhi na. swi ya hi vanhu ku vona va swa swa va pfumela van'wana a swi va pfumeli loko ni ku ya tirha ni vula hi leswi a ni vuli loko se yi cheriwile laha ka transformer laha ni vula ka hina vanhu u kuma ku vanhu vo tala hi teka mafurha lama hi tola van'wanyani hi haxa majarateni. ku sivela yini ku sivela mindyangu or ku sivela valala kumbe loko hi yi tola emilengeni hi sivela yini swifula ma mi ta ni kuma kwalano se mafurha lama ma tirha ka van'wani ka van'wanyana a ma tirhi swi ya hi ripfumelo ra munhu ku yena i pfumerisa ku yini ku yena loko a ma torini ma n'wi tirhela mafurha lama loko mo ya ka madokodela va ta ku byela ku mafurha lama ma cost-a yini. cancer loko ni twa van'wani va vulavula va ta ku byela ku mafurha lama ma cost-a yini cancer ivi van'wani va ku yini loko ku ri ke ni i ri na xifula kumbe i ri na cancer i zama ku tota nyana cancer liya ya famba ngopfungopfu loko ku ri ku ri cancer liya yo cheriwa a ni vulavuli a ni ku na cancer yin'wana na n'wina ma swi tiva ku leyiwani a hi liya yo cheriwa hi liya yo ta hi ntumbuluko. loko i ri na cancer leyi liya yo cheriwa kunene va ku a va ri i na cancer i lo cheriwa kumbe va ri ha i biwe hi xifula xifula lexiya i lo cheriwa loko i tola mafurha lama ma ma transform swa tirha ka van'wana ka van'wana a swi tirhi se mi kuma ku vanhu vo tala loko kha ku fambafambiwa lomu ku madorobeni kwihi kwihi mi kuma ma ri ku xavisiweni hi swigubu ene loko mi languta price ya kona leyi ya chavisa ya chavisa. mi mi mi mi nge ma xavi but mi kuma ku na vanhu lava tirhaka va tirhaka gezi vona va ma kuma mahala vo ta fika mi nyika a ku ha totani la ivi mi tota ivi mi hola un'wana a ku hayi mo teka mi tota tota la jarateni mi ta hi vona mindzingi leyi nga kona yi ta famba ivi yi famba mindzilo mara u kuma ku ka van'wana yi endla yini a swi tshineli no tshinela. vanhu vo tala va endla ngopfu bindzu hi wona mafurha lamawani masiku lama but ku na van'wani mi kuma ku loko va kha va xavisa mafurha lamaya i fika kumbe a fika a kuma two litre ka va lava va tirhaka kwale va tirhaka hi swi swa gezi va teka va n'wi nyika va ku hi laha i ta three ivi yena a teka two litre yaleyo a ya kuma a ya kuma five litre. ya fish oil a yi xava xopeni ya cooking oil a kuma fish oil i five liter ya cooking oil a mikisa na two liter liya ya mafurha lama gezi ivi va chela laha a ka swilo swin'we ivi va chela ka swibodhlele leswi swa ti swa ti five hundred mililiter a famba a xavisela vanhu a fika a ku okay xibodhlele lexiyani xikombiso a ku i fifty rand or sixty rand ivi n'wina mi fika mi xava loko mi fika mi xava ivi mi tota swilo leswiya swi nga tirhi. avuxeni swi mi cost-ela mavabyi mo because of what ku mix-anini swilo swo basa na swilo swo thyaka ivi swi mix-ana because oyili liya gezi yi va yi thyakile because vo tala va ta ku byela ku ha loko yi kuma yi tirhile vo ma two years three years ku yi tirhaka loko i yi tota kumbe i yi haxa laha jaratini se mi kuma ku van'wani va endla va teka wona mafurha lama va endlaka ma mix-ana lama ma ti-cooking oil ivi swi endlela vanhu swi endlela vanhu nghozi ivi ku hetelela ku va na mabadi. i va na mabadi yo tala kumbe i va na ti na na na na na na mavabyi u kuma ku mavabyi lamaya loko se i tota laha ka xilondza lexiya xilondza lexiya xa nyanya ma ni twisisa that's why ni mi byela ku swona swa tirha a swi tirhi hayi ku hlohlotelo vanhu ku va famba va famba va lava mafurha ya gezi swi ya hi luck ya vanhu ku mafurha ma gezi ma ku tirhela na transformer oil ya ku tirhela na. mi nga fambi mi kuma ku mi famba mi lavana na ti-transformer oil because mi twini ni ku transformer oil ya tirha swi ya hi ti-lucky ta vanhu swa swi hambana na loko hi ya etin'angeni hi ya ku hlahluveni van'wani loko hi ya ku hlahluveni ka etin'angeni hi fika hi hlahluva va hi byela timhaka ta hina ivi hi fika hi endla swilo leswi endlaka ivi swi tirha ka van'wani swi nga tirhi na loko hi ya ekerekeni loko hi fika ekerekeni hi fika hi kuma xileriso ivi hi petsa van'wani swi tirha van'wani swi nga tirhi se na wona mafurha lama ma tano. ma vo se mi nga ti byeli ku okay sweswiwani ni kume mafurha ya transformer oil ni ta tota wona ivi munhu loko ku ri ke ni i ye ka dokodela or a xibedhlele va fike va n'wi va n'wi nyika treatment ku a nwa or va n'wi nyika sweswi totiwaku laha ka nenge luya loko ku ri nenge luya i i va ri i i na cancer or xifuva ivi yena a tshika swa ka dokodela a tota a tota mafurha lama ma ma transform ivi ma nyanyisa vuvabyi. Ta swa ni mi byela swi swi ya hi ku nenge luwa i xifula or i ntumbuluko kumbe i lo tlhaviwa hi something but loko ku ri i swilo leswi nga ta kuma ku swi cheriwe hi valala or hi vanhu lava ku vengaka va ku be hi xifula loko u tota mafurha lama ma ta tirha ni vulavula hi ma lama mo ka ma nga mikisiwanga u kuma ku ma kuma ka transform hi lama wa ma vona munhu a fikaka a nga fambi a ya xava xi . a xopeni a xava cooking oil ivi a ku mikisela na transformer oil ivi a fika a ku nyika a ku xavisela hi five hundred rand loko ku ri ke mafurha lama suka straight wa ma vona ku okay hi lama ma direniwe laya ivi va ku nyike tona ivi i hola loko ku ri ke ni nenge luwa i nenge lowu nga endliwa hi valala or xilondza xexi nga na xona kwalaya mirini xi endliwini hi valala. But loko u kuma ku i xilondza lexi nga ta hi ntumbuluko u kuma ku i ya ka madokodela va fika va cheka va ku hi mpela xilondza lexiwani i dye swakudya swo karhi ku la i tirhisa tiphilisi leti swi lava i tlhaviwa injection swi lava i tota cream leyiwani tota xin'wana mi endla yini mi consult madokodela before mi tota swilo leswiya kumbe mi ya ku mi ya ka ka va lava tirhaka hi swa ximoya tin'anga mi fika mi vutisa ku a mi hlahluva ku lexiwani xi foni loko ri swi fula i va ku hayi wo teka mafurha lama na vona tin'wani tin'anga ta ma kuma na va lava vo vo profit-a va na wona mafurha lama mara va khome hi ti-original mi tshika ku famba mi xavaxava swilo lama la mapatwini mi ku i transformer oil transformer oil ma vona yi landzeni straight ka vanhu lava tirhaka hi swona mi fika mi kombela munhu i ta ku nyika hayi ku i fambe i xavaxava swilo exitarateni i kha i nga swi tivi leswi swi endla swi mi cost-ela mavabyi u kuma ku se mavabyi ma nyanya. yona ya tirha transformer oil ka van'wana ka van'wana a yi tirhi swi ya hi hi lucky ya munhu or hi hlahla ya munhu ku wena vuvabyi lebyi nga na byona byi lava ku i tota transformer oil kumbe i nga toti transformer oil a swi hambana no fika i ya exibedhlele ka tikereke tin'wani u kuma ku i ya xibedhlele ivi va ku byela ku teka treatment ivi va fika va ku tshikisa tiphilisi after two weeks ivi swi sungula vuvabyi lebyiya byi nyanya ivi loko u tlhelela exibedhlele doctor a ku byela ku i mani a nga ku byela ku i tshika tiphilisi. i vi ku mfundhisi se mi kuma ku mfundhisi i yini i i atekwini se va ri a mfundhisi luya kereke leyi a yi nga ngheni kereke yo tshikisa va atekwinisi ma vona se na yona transformer oil swi tano loko u ya ka madokodela va fika va ku tshungula ku byela ku laha a swi lavi yini swi lava mi cream leyi tirhisa cream leyi loko u ya ka tin'anga ta xintu or ka lavo vona va swi vona ku okay layiwani i i i i i nenge lowu a yi lowo furiwa lowu i lowo ceriwa hi valala va ku nyika yona transformer yaleyo i tota tota kumbe ya kwale ka vaporofeta va lava vo karhi va fika va ku nyuwa va ku i yi tota i ta swi vona i vi nenge wu hola swi ta vheta swi ti komba kwalano ku ha le a ku ri nenge wo cheriwa hi valala xi pfula lexi nyikiwe hi valala se transformer oil ya tirha ka van'wani ka van'wani a yi tirhi than kona.